Et ass nees souweit, De Dudes are back in town! An domadder häerzlech wëllkomm zeréck bei enger neier Episod! Fun Kaméidi, Luxembourg's finest metal podcast mam Gilles a mam Pit. Moie Gilles. Gutt, ech hunn och lo bal mäin Numm vergiess. Nee, häerzlech wëllkomm zréck. Ja, dat ass eng Zäitchen hier. Mär sinn e bëssen ausser Form a Schwung. Ass eng Zäitchen hier, ja.
Ech vergiess, wéi et geet. Sou hallef an awer och net. Ja, ech muss soen, dass dass dat wesentlech méi einfach elo wéi nach ëmmer am Ufank. Wéi ganz am Ufank, wéi ganz Ja, am Ufank, natierlech.
definitiv, ja.

Zäitgrënn an anere Grënn, wou mer eben eng Paus geholl hunn, eng Schaffenspaus, kann ee bal sou soen. Kann een absolut esou soen, ja. Obwuel et net sécher war, obwuel et effektiv net sécher war, datt mer géife erëmkommen, well mir haten effektiv driwwer geschwat gehat, datt et fäerdeg wier oder ofgeschloss wier an, jo. Ja, ech, also
vu menger Säit war et dee Moment, wou mer gesot hunn, okay, komm, mir maachen e bësse méi eng laang Paus an well ech perséinlech och nach ganz koup aner Sache lo ugefaangen hunn, fläit esouguer bëssen ze vill wéi dat wat ech se packen. Mee ähm, den Drang war awer ni wierklech fort fir lo, obwuel ech et och oppen zu dir gesot hat, esou ah ech mengen net, datt datt ech dat lo deemnächst nach eng Kéier wëll upaken an mir hunn allen zwee du gesot okay, nee dann da loosse mer et einfach sinn an kucke wat geschitt. Um, ja, ähm, genau. Tut awer antilech tut bëssen Apps gefeelt, eleng eis Konversatiounen an ähm, eis ja, stark gemerkt. Eist Wëssen och wat man so gären deelen. An ähm, natierlech musikalesch och ganz wie geschiet an den lächten zwee Méint. Mm. méi wie mar rein natürlich werte lo können erzielen schmengen dass das een evenement wo eis am Fong so richtig rem rabru huet fir se so um, okay Kaméidi seng Aarbecht ass nach net fäerdeg. An dat war e gewëssen Zwëschefall vu virun zwou Woche Rezent ja. Ech meng zi bal zou Woche. Äh, ja war net lachte wie war de wie fir run genau schwätzt natürlich vum äh, kupplechter metal festival de beise metal festival
Jo ech mengen déi meescht wësse Bescheed. Jiddwereen op deen op Facebook war huet gesinn wat fir e Shitstorm dat ausgeléist huet. Et war natierlech, also ech mengen dass och e bëssen verschiddenes ass an falsch Hälls geroden oder verschidde Leit hunn alles versch bësse falsch verstanen wat do genau virgelaf ass. Jo ech, Well dass dass e bëssen ausgeschmückt ginn am Endeffekt nach. wéi dat wat da geschitt war. Also net, net vun den Organisateuren, mee dat wat dann no eben op, op Social Media eben esou weider gedroe ginn ass. Ne? Also ech, ech mengen déi Leit, wou de Festival organiséiert hunn, dat sinn elo alles och Leit, déi mir zum Deel kennen, gutt kennen oder och net esou gutt kennen. Mee mhm. äh, do waren ech mengen, et war ziemlich eindeutig, awer ech den, den éischten famousen Meme-like Image gesinn op Facebook war. Metal ass keng Musik an ja da si bei mé natierlech och direkt äh, Messer an der Täsch opgang also wéi wéi dat kann net sinn an du natierlech enke alles am Detail kucken wat leef was geschitt an so voilà. oh, okay. Okay, okay. Da, ich mengen dass eng gewësse Gemeng hei am Land die huet sech do mat äh, so, so, well se du nur nach Gemengt huet se misst un d'Press goen, hie wär se entzielen, huet se am Fong soss näischt gemeet wéi d'Metal Musek alt erëm public ze maachen. An dat ass engersäits eng gutt Saach, well ech mengen dovun huet d'Metal Musek ëmmer profitéiert, wann et schlecht Schlagzeile waren oder gudder. Mir huelen wat mer kréien, gell? An Ja, ja, voilà. An Meeschtens sinn et schlechter, mee eis ass dat egal. Eis ass dat egal an ech mengen mat mat deem Message wou se do oder wou e gewëssenen Här, jo soen wir esou, dat gesot huet, Metal ass keng Musek, sinn och ganz vill Leit déi keng Metal Musek lauschtere wou sech do zu Wuert gemellt hunn an esou. Virun allem am Joer 2024 wou d'Kulturjoer ass, gell, vu Lëtzebuerg, Kanns de esou eppes net soen a kanns de och net esou reagéieren, wéi s de reagéiert hues, virun allem net als Buergermeeschter an als Gemeng. Voilà, voilà, voilà.
An dat fannen ech. Mir wëssen elo net honnertprozenteg, wat genau geschitt ass, mä ech ka awer schonn soen, datt. Et ass jo zimmlech sécher, datt do negativ Saache gefall sinn iwwert d'Metal-Musek. Ech mengen d'Gemeng selwer hat jo och e puer Deeg méi spéit e Statement gemaach gehat, och op Facebook, wou se dann Saache gesot hunn, wéi Metal ass keng Musek, wär ni gesot ginn. An dann schreiwen se also Sätz dran wéi bei sou enger Musekstilrichtung muss en op d'Lautstärkt oppassen ne? Ja, ja, ja. Ja, ech meng, dat ass, dat ass irgendwou ass dat probéiert, äh, de Schued ze limitéieren mat der, mat dem gewëssenen äh, äh, Reportage, wou se do mat dem engen Kanouneblat, Lëtzebuerger Kanouneblat haten. Ja. An, äh, ja. War wéckeg prinzipiell just fir ze limitéieren. Mee ja, mé kommen jo ja am Detail do zouer. Peng man moll, wie gesot, ech denken, wat, wat, wat, äh, wie war deng Reaktioun? Ech meng, du hues jo awer och wahrscheinlich selwecht reagiert wie ech an ziemlich schockéiert. Jo, jo, effektiv. Dass et net schockéiert, wann ech elo eppes géif liesen, datt ech vun 10.000 Leit gestuerwe sinn, mee et war esou, okay, krass. Krasse Verglach, mee ech versti wat s de mengs. Am Joer, am Joer 2022 esou eng Ausso ze maachen zu enger Musekstilrichtung, déi et elo schonn iwwer 50 Joer laang gëtt, ass e bëssen, jo. Outdated, so ech lo mal nach. Ja, ja.
Man, ich mengen, wat sech d'Organisateuren, d'Heescht, äh, déi, wo de Festival organisiert hunn, och wahrscheinlich net erwart hunn, dat ass, dass, dass den de Feedback an, an, an d'Leit, wo Feedback, sech, ja. wo sech do agesat hunn, fir dass, an mir wëllen natürlich auch soen, dass De Festival ass 3 Deeg, mol net, gell? Zwee Deeg virdrun kruten se annuléiert. Egal ob et déi Musek ass, egal ob et, ob se net der Meenung ass, mee dat méchs de net, egal wat et U ass. sech ass et jo net annuléiert ginn. Offiziell ass et net Ja, annuléiert ginn. Si hate gesot, ja. si kéinten nach ëmmer spillen, awer mat staarke Reduktiounen eben, well Ja. se hei net hunn an do net hunn. An ech mengen, wann s de esou vill Saache ewechgeholl kriss, dann annuléiers einfach selber, nee, klar, gell, was meine, von inoffiziell gezwungen annuléiert wirst so. ich meine, das Beste, was äh, wat Zeiten Kate machen weil es nie überzeugt äh, das hat kein, kein zwei Stunden gedauert dann dann hat irgendein weißt du, entre guillemets bekannten das mehr zu haben und dann wäre das ganz so gemäht gehen dafür also was sie gemäht yeah. das war schon eine richtige Schwa und natürlich yeah, yeah. musste dann noch Dinger Roserei Preis gehen an äh, Dinger Enttäuschung ein bisschen entgegenkommen also okay nee das do An ech fannen et gutt, datt se domat och op Social Media present waren. Éischtens emol hu se Hëllef gefrot an net elo just hei d'Gemeng, ech wëll net esou beschass, mee se hunn awer hir, se hunn de Metal Festival verteidegt esou gutt et gaangen ass. An d'Reaktioune waren zwar wierklech, Enorm fannen ech fir esou eppes, net klenges, mee mir schwätzen nach ëmmer vun enger Subkultur, an dass do awer all Metaler zu Lëtzebuerg aus sengem Lach gekroch ass fir do seng Meenung ze äusseren an ze soen, dat do geet net, dat war schonn e staarkt Stéck an ech mengen dat beweist jo alt erëm wéi grouss dass déi Famill ass, gell. Das, ja, ja, das war krass gewiescht. Ja. Ich war auch wirklich erstaunt. Ich meine, mir an alle Leute, die wir kennen, die an der Szene dran sind, haben du hire Beitrag geleescht gehat gell natierlech dann mam mat eisem neien Symbol Metal ja. ass meng Musik ja ja also dat ich mengen am Ufang hun ich gesinn äh, Tageblatt äh, hat dat fir d'éischt äh, gedeelt dat ich mein, sie waren die echt ja. waren die echt dat fand ich mega von schon du gesagt hm, ich kann man net feststellen dass die aner fleischcht dass dat wichtig für sie genug as an löser löser da war iwwer die 2 3 Deeg as sogar nach nom Festival An de Festival war ganz gutt besicht an se hunn sech och dausend mol remercéiert fir all déi Leit wou do waren. Ech perséinlech an du leider och, mir waren leider verhënnert, mir konnte leider net, mee mir hunn awer mam Häerze matge matgefeiert gell vu wäitem. An ech hunn et och krass fonnt, dass dass de Weekend dono, dat heescht also Méindes drop war direkt, Direkt en Artikel an der Zeitung hei an d'Reaktioune waren ware berechtegt sou jo okay gutt dat ass fir net meng Musik mee dat awer net manner Musik ne
dat ass dat wichtegst mengen hun der ganzer Saach. Dat ass effektiv déi bescht aus déi du konnts maachen a ech mengen op wat sud net lauscht ass dat ganz huet jo och Geld rabruecht.

ganz vill mat Esch 2022 ze dinn an dunn ass Péiteng ass zu zum zum Retter ginn gell an huet do ass natierlech och dann schon dat och déck gutt vun vun der Gemeng selwer Gemeng Péiteng huet et selwer mam Slogan Péiteng ass Metal an dat ass dat ass de Statement gell ech hunn dat esou gutt fonnt.
Ja dat war scho cool an dat eches Mol ass immens schnell geschitt och wann ech duerch d'Komment gänge sinn vum Post vum Metal Festival sinn awer immens vill Leit déi do gepost hunn hei Moment ech mengen ech kennen du een wat eng froen no an esou weider gell dat war immens vill do an wow. Ech mengen, super, super Support, gell?
Ech mengen aner Leit hunn hunn äh, hunn den Dout vun der Queen verfollegt. Dat war mer bëssen egal, méi dat heiten dat war man net egal. ja.
An ech mein, war ganz vill, äh, ganz vill Leit äh, onser Meinung. Ech meng mir hunn eis selwer vorgestallt. Wie kannst du se so bis soen an Dann stellt sech natierlech d'Fro, esou, Wisou ass dat esou? Ech menge mir hu schonn eng Kéier hei driwwer geschwat, dat ass zwar scho laang hier, mä wat bewierkt fir Leit, déi Metal net kënnen aschätzen a wou vläicht guer kee Gehéier hunn, jo, et ass Kaméidi fir déi meescht, mä. Wisou ass dat esou? Wisou mengs de hunn d'Leit oder den den den gewëssenen äh, ah, satanisteschen Point de vue, ah, dass Satan ubieden an hei an do, dat, dat gouf et jo scho viru 40 Joer, wie déi 50 Joer, wéi déi éischt Bands ugefaangen mat Black Sabbath an hei an do. Mee ech, ech sinn zum Deel sinn ech e bëssen iwwerzeegt, datt och déi lokal Radiostationen, ech wëll net soen dru Schold sinn, mee Metal-Musek, virun allem well et eng Subkultur ass an eng zimmlech grouss zu Lëtzebuerg, gëtt net genuch gespillt. Natierlech villes ass net vläit net textlech jugendfräi oder hei an do. Jo.
Mee zum Deel soch mat so Jo méi dat ass awer Deel dovun.
Dat en Deel vun schonn met ass awer och ech mengen Metal Subkultur wëll och e bësse fir sech sinn. Dat ass och richteg jo. Dat ass och bëssen dat ech meng well lo schwes net. Keng Ahnung, X-Band op Kopp erof vum Eldoradio leeft, gell? Da wëll op eemol och keen et méi lauschteren, ne? Jo. Bon, ech schwätzen net vu Metallica, déi lafe rop a rof op, op, op Eldoradio. Zwar meeschtens ass et just Nothing Else Matters, mee dat ass jo nach egal. Ja dat stimmt ja, mir, ich mengen an der Hinsicht an dat ass man effektiv äh, duerch die ganz de ganzen Zwischefall do ass man App an de Kap kom wat wat wär Et ginn natürlich verschiedene Radiostationen wo äh, bis mir hart Programmer ubieden an an pur soll man eng Stunde oder zwei Stunden lang wirklich Metal spielen. Déi vill Länner wou en einfach réckeg en haarderen an haut an Hard Rock Radio, dat ass sech scho mol eppes gell. Zu Lëtzebuerg gëtt et dat net. Natierlech ass et net esou einfach fir selwer e Radio ze man, a wann dann ass et just en Online Radio gell.
Ja, ja, ja, ja. Dat ass souwisou dat wat d'Zukunft do. Natierlech, jo bah jo, dat ass accessibel, ech meng dat ass accessibel am Auto, um Handy, wat och ëmmer, gell. Mee iergendwou vermëssen ech déi gutt al LRB-Zäiten, a wann et just zwou Stonnen owes waren, wou wierklech haarde Shit gelaf ass an alles konns, du konns jo nach SMS eraschécke mat, Ech hätt gär, dass de dat Lidd spills, wann s de Chance hues, has de et.

An mir liewen nach ëmmer dono, och wa mer vläit déi lescht Zäit bëssen anerwäerts aktiv waren, allen zwee hei an do. Voilà. Mee am Häerze sinn mer. De Gilles huet och Museksprojeten, fänke fir kuerz Reklamm ze maachen. Ah, Ech wëll och fir Reklamm mécht, well mëll dat net. Mee en huet verschidde Museksprojeten um Lafen, awen een bei eis, bei Soji Media esou bëssen ënnerwee war, huet e bestëmmt vu Lente héieren.

Egal. Kaméidi ass net verluer mir sinn nach do nee. Kaméidi ass nach do ja. an äh, mir wëssen zwar och net lo genau wéi man mat dem Rhythmus hei fuhren well man allen ja. so, wie gesot Appppes hunn mir mir probéieren awer also mir probéieren Episoden ze machen an eisem Rhythmus wéi deis. Gemittlech ja. Feld soe mer esou.
Just net méi grad esou oft wéi virun der, virun der Paus. Dat wäert elo einfach sporadesch kommen. Äh, ja. Ja, ja, Bleift ja.
opmierksam op Social Media, alles gëtt mat Zäit ugekënnegt, wann eppes soll drauskommen. Ech, ech, ech ging je soen, mir maache manner, mee mir maachen net besser, mee dat kann ech net jugéieren. Dat mussen d'Leit scho maachen. Dat kënne mer elo nach net esou soen, nee. Nee, nee, nee.
Ech, ech denken awer, dass eleng duerch d'Reaktiounen, wou d'Leit haten, wéi mer annoncéiert hunn, dass mer awer erëm wëllen eppes maachen, war schonn, war schonn zimmlech gutt. An do hunn ech mech och War, jo, gefreet, dass, war dass Feedback d'Leit, do, ja. äh, dass d'Leit sech gefreet hunn an. Wéi ech dat vergiess hunn. Ja.
dass mer awer en Deel dozou bäigedroen hunn, och wa mer selwer vläit elo keng Metal-Musek maachen, well nee Lente, also mäin, mäin, mäin, meng, meng Band, soe mer emol esou, wou eng Zwee-Mann-Band ass, ass, huet guer näischt domat ze dinn. An dat anert, wou ech elo am gaange sinn, dat huet net manner. Ach, nee, am Fong net. Et ass awer nach ëmmer Post-Rock an Shoegaze. Ech mengen, dat hunn ech schonn oft hei gesot, ech sinn en Nerd a Shoegaze-Saachen, gell? Esou wéi de Pit a Synthwave-Saachen zum Beispill. An, mee dofir, also mir, mir bleiwen dem Metal absolut trei an ech hu perséinlech och ganz vill Musek déi lescht zwee Méint gelauschtert. Zwar och queesch duerch de Gaart, mee do waren och erëm ganz gutt, appetitlech, bësse méi haart Saachen dobäi, ne? Absolut.
Ech hat déi lescht zwee Méint relativ bal nëmme Synthwave respektiv Dark Synth oder Trip-Hop oder esou Saache gelauschtert gehat an net vill Metal, awer elo seit kuerzem, och deelweis duerch dat Evenement iwwer dat mer haut geschwat hunn, hunn ech rëm immens Bock op Metal, op haart, bass, rose Musek. Mm. An de Moment sinn ech schon voll dran an lauschteren am ganz Film, muss ech soen. An dann ech tut mech och Bock, Bock gemaach fir dat Typen ze maachen. Dat ass Schon schön.
unzefänken.
Ich mengen Temperaturen hëllefen och. Das kal de Baussen. Ja, Blieder fälle endlech. rof.
Das das ah.
Endlech.
Da kënnt meng Lieblingszeit vum Joer. Ja. Den Hierscht. Den Hierscht ass effektiv mat den de schéinsten. Das i- das ist e komescht Gefill, wat sech do an der Breet mécht. An virun allem musikalesch gesinn

Gefill zu engem bestëmmten Zäitpunkt einfach gefillt hues an dann un e musikalesche Moment geduecht hues an dat wëlls de dat rëm lauschteren, fir dat rëm esou opzëerliewen. Genau, genau, genau.
An och an och an der an der muss ech soen, do sinn ech och duerch de Metal Festival natierlech, mir hunn eis eis lëtzebuergesch Helden net vergiess. Ech weess, datt dëst Joer och nach E puer Schmack Saache kommen. Äh, déi nei Cosmogon kënnt endlech raus. Ja. Äh, wat hu man nach? Ech hunn Drogger déi nei gelauschtert an noch mei ugeleescht. Dat dat ass schon nice, gell? An dann dat beweist dat dann alt erëm sou, ja, mär hunn méi ze bidde wéi just Kach Kéis, gell?
Ja. Dat ass e krasse Verglach, ech weess, mee. A Kniddele mat Speck an wat och ëmmer. Ja, ma ja. Ech kann, ech kann awer net mein, mein Lieblingstraditionelle Plat soen. Plat vu Lëtzebuerg? Ja, vill gëtt net. Ah, ech géif soen, fir mech sinn et Kniddele mat Speck. Ech liebe Kniddele mat Speck. Mat Rahmzooss oder net? Ja, ja.
Okay.
Ja, dann deem géing ech mech wahrscheinlech uschléissen. Well so Jew with garden beans ass lo net so dat bësse langweileg just net fir op Diesse kom si méi ech meng keiert zou e Mettler muss och iessen ge Mettler net gesund Gut dafteg a vill Fleesch Vill Fleesch vill Fleesch an vill Zoos. Ganz vill Zooss. Veganer, Vegetarier do baussen, mir hunn näischt géint Iech, gell? Dir kënnt roueg Keefleesch iessen, dat ass guer kee Problem, dat ass esouguer méi gesond, géif ech soen. Ja. Mee Fleesch ass gäil, dat ass meng Meenung. Fleesch ass gäil, an ech muss awer och natierlech do erëm direkt soen, esou, jo, ech muss, ech muss definitiv reduzéieren, well meng, Meng Bluttwäerter sinn net mat d'accord, dass Fleesch gäil ass. An dat ass ee vun den de Grënn, wisou ech dass do do e bësse muss zeréck zeréckschrauwen, mee dat sinn nach aner Thematiken.
Mee mee jo soe mer Kniddele wäre gutt. Kniddele wären vläicht net dat Allerbescht, wat mer ze bidden hunn, mee dat esou Comfort Food. Esou wann s de dat ëss, dann esou. ass der déck erfëllt irgendwéi. Ja so vu so vu verreenten Daach ass dat so eppes Guddes. Wann se so scheiß Daach ass an dann hues du eppes gutt Defteges, dann lees dech op d'Couche an schléifs gemittlech beim Fernseher an. Dat ass schéin. So fënnef Minutten nodeems de giess hues wahrscheinlech. D'Panz gutt voll Ja, an ja, ah, so ongesond wéi et nëmme geet. ah, dat ass schéin. Dat, dat,
ech sinn dobäi. Ah, nee, mé Punkto, Punkto Musik, wat, wat, wat, äh, wat, wat ass déi lescht Méint geschitt? Hues de, hues de iergendeppes, wat der speziell opgefall ass, iergendeppes Schmackhaftes, wat s de eise Matlauschterer, esou wéi mir vläit, weess ech et jo nach net, iergendeppes, wat s de fonnt hues oder wat s de de Leit kéints empfeelen?
Also nei Albumen lo net wierklech, vu que ech elo net sou dra war, lo rem réischt ra kommen. Wéi gesot Behemoth hat lo fir kuerzem en neien Album rausbruecht. Ech meng mir hunn allen zwee gelauschtert, ech meng mir sinn allen zwee lo net ultra frou domadder. Also ech soen en ass net schlecht, en ass immens gutt produzéiert, awer en huet wéineg, Ja ja fehl noch kein Hitz drop net so wie bei den Namen Albumen so Ech wees also Punkt B mat ginn ech dem Gefill net lass, dat ass mir bei dem lächten Album schon opgefall sou äh, an Behemoth ass eng grouss Nummer, ech menge si si live ja. nach ëmmer e Schauspiel wäert gell. Ähm, mee ähm, säit irgendwéi hunn ech Gefill, dat se per Force wëllen en identesch, net en identesche mee mindestens genau sou erfollegräichen a symboleschen Album maachen wéi The Satanist an iergendwéi geléngt dat net. Nee, nee, dat gëtt, dat kann, dat wëll och net méi geléngen. Ech denken och net, dass dat, mee ech hunn definitiv, ech hat dat bësse bei I Loved You At The Darkest, deen war, war vieles ganz gut da aber vieles wirklich so mhm. net ganz wie net gut geld an an he mir dat lo so bist bewusst gin zu null okay mir hat den singelen hatte ich hatte ich gelauscht dat äh, er den album rauskom ass an jetzt kommen natürlich immer de singles raus wo du denkst okay dat do huet potenzial an lo wo ich aber de ganzen album gelauscht zu so Hm, ech wees net op ech souguer I loved you at your darkest besser fannen wéi dee leschten. An wann ech d'Reaktiounen generell kucken a verschiddenen Zäitschrëften an sou ass et awer zimlech oft. Ja, ass keen wierklech ultra zefridden domadder. mat deem et erauskomm ass. Ok, dat ass ich mein, dat ass einfach Beem huet wéi se 2022 kléngen. Mee ja, ähm, ja, och wahrscheinlich weiter werde klengen an noch ja. wow, mat Sachen zougefügt, aber zréck geet net méi no. Nee, et si mir perséinlech ze vill, äh, well ech die Band net ganz appreciéieren, well well mer einfach net wirklich zou sinn. Dat ass äh, du gesäis ganz gut den Afloss vu senger zweeter Band, wo du rakënnt. An den dréckt e bëssen dat performant an dat dat brutaalt wat Behemoth ëmmer ëmmer rëmgespigelt huet gell seit Evangelion yeah. dat dat fehlt einfach an mëcht Platz fir bësse mi ich kann schon bei so Prock Elementer gell ja, äh, experimentell experimentell Sachen so ja okay schiss net op dat op dat lo eng gut Entscheidung war mir dat muss e kucken wat ze Matt Karriere nach mache gell ja, ja.
A soss ënnert anerem hat ech nach och eng aner Band, iwwer déi mer schonn oft hei geschwat hunn an och gepost haten, déi portugisesch Band Geira. Schéin. Black Metal Band. Déi hu saugeil Lidder erausbruecht gehat an deene leschte Méint a Wochen an den Album kënnt, mengen ech, Muer oder iwwermuer eraus, sinn mer net ganz sécher. Also bis elo haut den 22. Just ech meng ze so wann. Ja um 23 Sekonn kënnt en raus. Ah, da kënnt ja. muer raus.
Ech free mech ganz ganz ganz vill drop ja. den och ganz vill lauschte ran. Ja si sinn wirklich nach, äh, top also ja, top Form Di eng Band woch so vum Sound hier kann scho well soen, se hat bist aus vu Beem of. Ofgekuckt, soundmässeg gesinn, awer et op eng aner Art a Weis verbessert. Vun deenen ale Saachen awer éischter, ne? Jo, jo, jo, vun esou Säitenhiszäiten esou. Jo, ginn ech der Recht. An och ganz, ganz vill, dass, dass kee langweilege Black Metal, dass vill experimentéiert dran, awer elo och net ze ofgefuckt, dass nach ëmmer iergendwéi catchy esou. Jo.
Ja dass das erfrëschend an nei ass et lo net, well ech menge si fueren och do weider, wou hire leschten Album In Limbo opgehalen huet. Just ja, se leen nach eng Schëpp drop, se leen eng eng fett Schrëpp drop op dat wat ze machen. Ja. Um, ja. Do sinn ech och drop gespannt. Das just schmenge fir mech persinnlech as de Moment nach zeréi fir lo so Ah, wat heescht ze fréi? Das, das dann net das dann net Zäit fir Black Metal fir Black Zäit.
Metal Zäit ze fréi. Mee dat kënnt dat kënnt nach Et alles. fängt awer un.
Et fängt awer, also Ja. bei mir fängt et definitiv un se. Ja An et dann, kënnt se äh, lues. ja. An eng aner Band, déi momentan wahrscheinlech sogar méi gehypt gëtt wie keng zweet, äh, Lorna Shore gëtt den Album am Oktober Ja. raus.
Effektiv.
An äh, ja, Jo, sinn ech gespaant drop, sinn ech gespaant drop. Ech fannen et gutt, engersäits, ech fannen et gutt wat se maachen, se ginn där ganzer Deathcore-Spart scho bal nach eng nach eng aner Well, nach eng komplett nei Well an se maachen halt mat deenen ganze cinemateschen an dee wierklech opulenten Orchestralen, hiewe se dat wierklech an esou. Monumental Levelen. Ech ech perséinlech fannen d'Lidder, déi puer wou ech héieren hunn, gutt, mee ech fannen, mir perséinlech, se gläichen sech ze vill. Dat ass eppes wat ech am Deathcore esou, wéi soll ech soen, Deathcore denken ech un Carnifex. Ech mengen Carnifex huet u sech eppes genau dat selwecht gemeet, just manner opulent an dat ass e puer Joer hier. Ech mein, du gesäis gutt, dass si sech extreems u Carnifex run, äh, also u, orientéiert hunn. Ja, ënnert anerem wahrscheinlech, ja, ja. Mee hien mat senger Mee Stëmm ech si natierlech gespaant ass, mat äh, wem. ass, Nein, ass ass super Sänger. Ech mein, vergiess do et gär. kann, da brauch ee kengem ze soen, datt hien e gudde Sänger ass. Nee, An och nee. déi aner Member vun der Band sinn super, super talentéiert Musiker, gell. Den Ja. Drummer ass eng, eng Absolut Maschinen gell ja. Ich hatte wenn die miss lachen wie se beim Statement äh, Facebook Statement oder Instagram äh, Statement gemeten, dass hier ein Drummer wär net gut an de Bassist sprengt dann ich gedacht, Wéi können die alle Gute mat 3000 Beats per Minute spillen ass der haut normal ja. so, Ich kann dat schon net gell Das schon, das schon wie se flink wie den Otto gesot hat. Ja, ähm, ja, ja, ja. Wat, wat das, dir, so gelaufen. Ma wann ech lo haut gelauschert hunn, well ech mer geduet hunn, oh komm, gëff hinnen eng Chance nach eng Kéier. Ech hunn déi nei Slipknot gelauschert. Déi ass och eraus. Okay, ech net gelauschert, jo. An déi ass besser wéi ech geduet hunn. Ech mengen, ech ginn éierlech zou, ech hunn no All Hope Is Gone, war effektiv fir mech sou, okay, mat Slipknot ass All Hope Is Gone, gell. Dat war nëmmen, war nëmmen Slipknot, gell. Dat war wierklech net gutt.
An déi End So Far, wou lo, ech mengen d'lescht Woch, äh, rauskomm ass. Dat ass rëm bësse méi ähm, ech, ech vergläichen déck Fills mat Iowa an dat ass eng gut Saach fir dat Mann ze soen. Ja ja okay. Et ginn natürlich vill net alles mat engem Album vergläichen so méch schi was se mengs wann so an déi Richtung geet, da kréit der natierlech scho vill Verspriechen. Sou. Musika also musikalesch gesinn, sou wéi d'Atmosphär vum Album, virun allem déi, ech sinn nach net ganz fäerdeg elo, äh, déi puer Lidder, wou ech einfach ausgewielt gelauschtert hunn, hate wierklech esou deen, ähm, déi musikalesch Atmosphär, wou Iowa hat. An da war ech op eemol erëm 17 Joer al an, äh, war an der Schoul an dat du bëssen dat Gefill.
Besanecht ass wat äh, wat ech der och rekommandéiert hat, dat war en Abstract Illusion mam Album ah, ja. Wow dat ja,
ho Ech wees net méi äh, den den den ass richtig neis nice. an hun den och muss dem och Merc so hun äh, Duerch eise gudde Kolleg den De Metalleschen Inspekter hunn ech gesinn, datt hien e Review driwwer gemeet huet. Dat war ee vun deene seltenen, wou en en 10 vun 10 ginn huet. An ech hu mir geduet, Hm, lauschter mol eran. An dat Lidd Slaves, do passéiert esou ganz vill dran. Et ass wonnerschéin. Dat ass ganz interessant, ja, ja. Dat ass technesch, dat ass technical. awer net ze vill, dass Death Metal awer och net ze vill normalen Death Metal, dass Melodic Death Metal, dass ech fannt dass extremst ofwiesslungsräich wat déi man an dass bësse schued dass ech net wosst ween dat wär, mee dass ëmsou besser dass ech heiansdo liese wat den Dan esou knéchelt. Déi sinn och nach relativ nei mengen ech ne? Et schéngt es, jo. Ech mengen, dat ass just eng EP oder iergendeppes virdrun, mee vill ass nach net dobaussen. Mee dat léisst natierlech dann erëm hoffen. Eppes anescht ass natierlech, du weess, de grousse Soilwork-Kolleeg, an virun bal engem, Ass elo e Mount hier, jo. Wien engem Mount ass Ëwwergiwwenheeten oder wéi ech se da ëmmer ausschwätzen, ech hunn elo gebutschert, warscheinlech, ass erauskomm. An ech hunn e bësse méi laang gebraucht, fir eranzekommen, well natierlech d'Gothenburger Melodic Death Metal Schoul ass och net méi esou wéi se virun 20, 30 Joer war. Mee ech fannen en huet awer vill ze bidden. Ech mengen si ginn och an eng Richtung wou kloer mécht, dass se sech vun hire Wuerzelen net zeréck gelooss hunn, mee se gi wierklech an déi modern Richtung an ech fannen dat ass engersäits eng gutt Saach. Den Album u sech ass generell gutt bei de Leit ukomm, souwäit ech weess. Et ware vill Leit, déi haten alt e Problem domat, well et gëtt keng, et gëtt wierklech keng geheim Nummer op deem Album. Ech mengen, du weess, wat ech mengen, wann s de en Album hues, deen allgemeng esou eng gewëss Stëmmung huet, esou okay, dat ass schéin a gutt, mee iergendwou hues de dann esou en, een, esou eng Pärel, déi eraussticht a wou alles besser mécht. An hei ass iergendwéi alles Alles d'selwecht, alles net manner gutt, awer et ass alles eng Hit-Single, theoretesch gesinn. Okay, okay, nice. An ech perséinlech hunn dat, hunn dat gär, well ech och déi zweet Band, wou de Björn, oder wéi vill Bands e souwisou huet, weess ech net, masseg vill, The Night Flight Orchestra, déi ass och eng schwedesch Hard Rock, AOR Band, dären hiren Afloss ass ganz vill dora gefloss. Ass dat eng gutt Saach? Ech perséinlech fannen et gutt. Vill Leit mengen ech éischter net, mee Soilwork voilà, bleiwen sech awer dohin selwer trei. Dat kann een soen, ja. Voilà, an eng bësse méi schlecht Nouvelle, dat war och lo vir kuerzem geschitt, dass, dass den, et weess zwar keen genau firwar, mee laut dem Statement vun hinnen, den, ah, wéi heescht e lo, den Daniel Anderson mengen ech, David Anderson mengen ech, jo sou heescht en, ass verstuerwen mat Mëtt 40, dat ass net sou gutt. Laangjäregt Member vu Soilwork, dat huet mech och e bësse getraff, well hie spillt och an The Nightwild Orchestra, mee säit där leschter, deem leschte Post vu Soilwork maache se awer weider de Moment, well se ginn och op Tour an dat wäert ech mer definitiv ginn, well ech ka se just live recommandéieren, dat ass eng absolut gäil Band. Mee wa mer souwisou scho beim Melodic Death Metal sinn, do hu mer jo och. Hat mer elo rezent déi nei Singelen vun In Flames gesinn. Déi effektiv mol guer net sou schlecht kléngen, ne? Jo, ech sinn e bëssen intrigued, muss ech soen. Jo, et ass e bësse sou hin an hier geheit. Et ass een esou, Ui, jo, dat ass nice, awer ah, ech weess net, wéi dat ganzt fäerdegt Produkt herno wäert kléngen. Sou, et ass e bëssen hin an hier geheit. Also ech hunn dat Gefill um alle Fall emol. Absolut, ech ginn der absolut Recht. Ech hat dat och, vu mir aus dat Lidd Far Gone Part One, gell, wou dann Mat Blastbeat erakënnt, wou ech och esou, hello, wou bass du dann, gell? Bass du In Flames? Dat kann net sinn. An, mee hält et den Niveau? Ech mengen, déi lescht Alben hu gewisen, datt et net esou war, gell? Jo, jo, jo, dat muss een dann. Dat ass dat, wat eis e bësse bremst, mengen ech. En Tee drénken.
Mee bon, zum Schluss mech ëmmer gär positiv iwwerraschen, ne?
Jo. Ech wis och net, ech meng, mir kënnt eréischt d'nächst Joer eraus, mengen ech. Wahrscheinlech, keen net, datt dat dann dëst Joer kënnt, ne? Hm. Muss ee kucken. Äh, och wou, wou s du lo geschwat hues vum, vum Gitarrist vu Soilwork, dee gestuerwen ass. Hm. Äh, mir haten jo och den Trevor Stanyard, Yep. deen ass jo och gestuerwen dëst Joer. An do war fir kuerzem och e Statement komm vun Black Dahlia Murder, dat se awer och lo weider maachen. Ja, Just, ob du wat kritt hast. dat mat kritt. Ech de ähm, Brian, Brian Eschbach den iwwerhëlt no de Gesang, dee bei hinnen noch äh, deelweis Schanner also deels Gesang schon matgemaach huet an och Gitter gespielt huet noch schon seit Ufang un dobei ass, deen iwwerhëlt lo de Gesang. Ech fand, fand cool. Ja, ech fand doch gut.
Sind froh, dat äh, datt se dat trotzdem weidermaachen. Ech mengen, den Trevor war wierklech eng Ikon. Hie war dat dat Gesiicht vu Black Dahlia Murder an ech fannen et cool, datt se awer elo trotzdem weidermaachen, obwuel se esou grousse Verloscht gehat hunn. Natierlech. An ech mengen, et wäert egal wéi eng eng nei Ära ginn. Den Trevor ass an där Hinsicht, an ech mengen, dat wëlle si och net maachen, si wëllen hien net ersetzen, se wëlle wahrscheinlech just seng Legacy weiderbréngen, well ech hat et wierklech, wéi ech gelies, also Wéi mer dat gelies hunn, dass den Trevor verstuerwe war, war esou, oh nee, gell. De Black Dieremir, da konns dech ëmmer drop verloossen, gell. Dat war wierklech esou, d'Cheffen hunn ëmmer zervéiert, wat se, wat se haten an et war ëmmer gutt, gell. Et war wierklech ni, dass, dass et mediocre war oder esou. Et war vläicht ëmmer e bëssen aneschters ugehaucht, mä si hu wierklech do ëmmer d'Spart extrem héich, also. Ëmmer geliwwert.
Voilà, absolut.
An ech, ech, ech freeë mech drop. Ech si wierklech gespaant, wat se maachen. A et wäert zwar warscheinlech och nach e bëssen daueren, bis do eppes Ja, kënnt. dat sécher.
Mä, mä jo, also et gëtt, et gëtt nach genuch dëst Joer ze entdecken. Äh, mär perséinlech fält elo esou direkt näischt méi an, ausser datt Metal keng Musek ass, fir genau ze Metal ass sinn. schéin Musek.
Hat dat ass schéi Musek. Et ass, et ass e Genoss äh, Metal ze lauschteren. Dat wëssen déi meescht, déi eis mengen ech nolauschteren. An, Ich hoffe ähm, es. ja, ich menge mat dëser kurzer, wuel kurz ass lo och nëmme wierklech. Äh, mir sinn nees do, mir war oder mir waren nie wierklech fort. Ja.
Mir kucken, wéi mer dat lo maache mat den Episoden. Genéisst emol déi heiten. Äh, ech mengen, et geet hei drëms, fir de Metal lieweg ze behalen, well en ass alive and well zu Lëtzebuerg. Well dat kann een absolut soen. Absolut. Op der ganzer Welt. Op der ganzer Welt.
An ähm, mir iwwerleen eis lo, wéi mer dëst Joer nach weidermachen. Waat mer nach maachen? Followt eis op Instagram, Facebook, dee ganzen Déngens, Youtube, st Geknëschels, ech wees net wou mer nach alles sinn, ech hunn scho vergiess ee bëssen iwwerall géing ech soen.
TikTok Account maachen. Ah, mee da musse mer Video maachen. Ja oh Gott.
An da muss ech mäi Speck weisen an dat muss net sinn. Ah, muss en zu sengem Speck och heiansdo stoen. Ja mee muss de da Speck weise fir Followers ze kréien? Dat ass d'Fro. Mm, vill Frae maachen dat op, op TikTok. Di huet mir si keng Fraen, mir gesinn net gut aus. Ich meine, do hu mer schon ja, zwee Probleme. Problem,
nee, méi Ech ging so mé belossen haut vorbei ähm, Merci Merci und dem Metalfestival Merci und den Zwischenfall für die Motivation wo iwwer da drin kom ass. An äh, Merci un iech alle goe fir d'Nolauuschtteren. Ja. An mir wäerten eis Méi ginn Kaméidi weider ze féieren. Dat ass dat mannst wat ee ka soen mengen ech. Genau.
An da ginn ech mein do mat verbleiwe mer fir mhm. haut. Fir haut.
An da soe mer a Wuch. A Wuch den Herr. Schéinen Owend, schéine Mëtten. Selwecht och an dech. Äh,